Wissen ma yella win iḥessisen iḍ-agi, izemren ad yeḥseb Rebbi am daw- am umdawkel-is. Amzun sliɣ i win yeqqaren Ḥafiḍ, Rebbi meqqur, ɛni nezmer ad neqreb ɣur-s am umdawkel-nneɣ? Aha'a, wagi d lɛayb. Ittwakteb Ibrahim ittuḥseb d aḥbib n Rebbi imi idda yid-s di lemɛacra. Ula d nekk zemreɣ ad ken-iniɣ lemɛacra ay sɛiɣ nekkini d Rebbi teswa aṭas fell-i. Mi lliɣ di lakul sɛiɣ timeddukal neɛdel swaswa, lameɛna kul yiwet tura tjewwej tesɛa dderya, daymi ulac lweqt tura ad nmekteb ad nemmẓer. Ula d kra n medden ay ssneɣ drus ayagi tura ur ten-ttwaliɣ ara, ur sent-kettbeɣ. Leḥbab n ddunit ttbeddilen. Lameɛna yettwakteb deg wawal n Rebbi, Win yesɛan aṭas n yimdukal, isɛa-iten i lexṣara. Lameɛna yella weḥbib xir n gma-s n bunadem, aḥbib-nni d Rebbi iman-is. Netta yebɣa ad neddu yid-s di lemɛaceṛa di ddunit-agi, am wakken ddukklen sin yimdukal. Ittwakteb ɣef Sidna Musa, Ṛebbi ihedder-as i Musa udem ɣer udem, am akken ihedder bunadem i umdawkel-is. I win itteklen ɣef Sidna Ɛisa i leslak, ittwakteb lemɛacṛa-ines tella s Ṛebbi d akk d Mmi-s Ɛisa Lmasiḥ. Yerna, d Ṛebbi i aɣ-isawlen i lemɛacṛa-agi, d netta i t-ibɣan. Ula d nukni, mi ara nuɣal d arraw n Ṛebbi s laman deg Ɛisa Lmasiḥ, Ilaq ad neqleb lmɛacra agi, akken i d-inna Sidna Dawed di Zabur, Ttqellibeɣ udem-ik a Ssid Rebbi, ttqellibeɣ-k deg uɛlem lefjer, tarwiḥt-iw teffud seg-k, ul-iw iccedha-k nezzeh. Mmektimt-d ma tesɛam amdakkel ameqqran, ma yiwen wass ur d-iqerreb ara win yettasmen fell-awen. Iẓra lmɛacra-nni i tesɛam gar-awen, iẓra lefraḥ i tesɛam imi tettilim lwaḥid Ta ad yebdu lehḍur gar wiyaḍ iwakken s tismin ad ken-iferq. Cciṭan, ilan d aɛdaw ameqqran n Rebbi, ila diɣen d aɛdaw n wid itteklen ɣef Sidna Ɛisa i leslak. Cciṭan, ittasem ɣef lemɛacra agi iqedsen. Dɣa, mi ara iẓer yiwen yebɣan ad iddu netta d Rebbi di luqam, di ṣṣfawa, Bihenfi ad ixdem lmeǧhud-is ad t-ifreq bunadem-nni d Ṛebbi. Akken yettwekteb, Ṛebbi d tafat, ulaǧ ulac deg-s ṭṭlam. Ma nemɛacer yid-s, lameɛna nelḥu di ṭṭlam nettskiddib, ulac tidet deg-neɣ. Win iqqaren ila di tafat, lameɛna ikerh gma-s, mazal-it i ṭṭlam. Ḥedd ur izmir ad iddukel s sin-agi, yeɛni ad imɛacer d Ṛebbi lakk d Cciṭan. Alaxaṭer ad iḥamel yiwen ad ikereh wayeḍ, neɣ ad iṭṭef deg yiwen ad iḥqer wayeḍ. Ḥedd ur izmir ad isdukel tafat d ṭṭlam. Ihi, ma nebɣa ad neddu d Ṛebbi s lemɛacṛa, isefk ad neṭṭixer ɣef ccɣel n ṭṭlam, yeɛni lekdeb, lxedɛa, tismin, d wayen nniḍen. Imiren ara nerbeḥ lbaraka di lemɛacṛa-nneɣ, di tafat, ad nesɛu lehna n Ṛebbi deg wulawen-nneɣ.

Ulamma ur tezmirem ara ad tmeẓrem, tmkettbem ayen ilan deg wulawen-nwen di tibratin-nni. Akkagni ay tella lemɛaceṛa-nneɣ d Ṛebbi. Ḥedd ur yeẓri Ṛebbi, lameɛna Ṛebbi yefka-aɣ-d awal-is i wakken ad nissin ayen ilan deg wul-is fell-aɣ, i heddṛeɣ s wawal-is. Ad tinim, Amek ara as-nerr awal ihi? Ṣaḥ! Nekkni ur nezmir ara ad s-nerr awal s lektiba, lameɛna nezmer ad neqreb ɣur-s s taẓallit. Win yebɣan lbaraka di tikli-ines deg ubrid n laxart yessefk-as lemɛacra d Rebbi s leqraya n wawal-is la akk d taẓallit. Mebla sin-agi, lemɛacra-nneɣ ad tfak. Am akken ma ur nketteb ara i umdawkel-nneɣ, neɣ ma ur nẓerr ara umdawkel-nneɣ, Ur s-nhedder ara s leɛqel lemɛacer-nneɣ ad tfak. Mi ara d-truḥem ɣer lxedma ṣṣbeḥ, ad tmagrem umdawkel-nwen deg ubrid, ad tsellmem fell-as, netta fell-awen. Lukan yiwen wass ur tsellmem ara fell-as, acu ara yeḥseb? Ad yini, Acu i t-yuɣen akli ass-agi imi yugi ad iyi-lɛay? Ma nteddu di lemɛacra nekkni d Rebbi, s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, yelzem-aɣ kul ṣṣbeḥ ad nqelleb udem-is, ad nɣer awal-is fell-aɣ, ad s-nǧaweb s taẓallit. Ur yekfi ara kan tikkelt di ddurt neɣ ssaɛa ssaɛa kan. Ma nebɣa lemɛacra-nneɣ ad tdum, ma nebɣa lbaraka, yessefk ad nemlaɛi kul ass. Yenna-d yiwen zik, Ma yebɣa bunadem a s-iɛejbi Rebbi, isefk ad yesɛeddi lweqt zdat-s kull ass, mačči xemsa deqqiq, kter. Inselmen ttẓallan xemsa iberdan i wass. Rebbi ibɣa mi ara nesɛu kra n lweqt n usteɛfu, ad t-nesɛeddi yid-s s leqraya n Wawal-is law d taẓallit. Mi ara tqablem tabrat, ɛni Ur tt-qqarem ara Bihenfi i wakken ad tissnem lexbar yellan deg-s. Akkagni i aɣ-ilaqen s wawel Rebbi, ilaq ul-nneɣ merra ad iccedhu awal n lxir i aɣ-d-ifka Rebbi, imi ttwikteb deg leɛmer, Ay teslim i ṣṣut n Rebbi, wa la teẓrim ṣṣifa-ines. Sidna Ɛisa, ittusemman d awal Rebbi, yenna-d, Win yesɛan lumur-iw yerna iḥerrez-iten, d win i iḥemmlen. Win iyi-ḥemmlen, ad t-iḥemmel Baba, yerna ad ḥemmleɣ nekk, ad as-ḍehreɣ iman-iw. Yenna-d diɣen, Ma iḥemmel-iyi walbaɛḍ, ad iḥrez lumur-iw, Baba ad t-iḥemmel, ad d-nas ɣur-s ad nezdeɣ yid-s. Win iḥerrzen lumur-is, izdeɣ deg Lmasiḥ, netta deg-s. Nessen izdeɣ deg wulawen-nneɣ s Ṛṛuḥ nni i aɣ-d-ifka. Tesqellibem di lektub i d-inna Sidna Ɛisa ala xaṭer tɣilem ad tesɛum tudert n dayem deg-sen. Lektub-agi cehden fell-i, lmeɛna tugim ad d-tasem ɣur-i i wakken ad tesɛum tudert? Akken i d-nniɣ, Sidna Ɛisa ittusemma d awal Rebbi. Ma nebɣa tudert, lewqt n lmeɛcra d Rebbi, ad t-naf kan deg-s. Awal n Ṛebbi d tabrat i aɣ-d-iceggɛen i wakken ad nissen lxir i yesɛa deg wul-is fell-aɣ. D ayen i d-yusa Sidna Ɛisa ɣer ddunit i wakken ad nissin, ad neẓẓer, ad nefhem lmaḥib n Ṛebbi. Ula yiwen ur yeẓri Ṛebbi, Mmi-s lwaḥid, d netta i aɣ-t-isfehmen. Dɣa Ṛṛuḥ Lqudus i aɣ-t-isfehmen belli Sidna Ɛisa Lmasiḥ ay d Mmi-s n Ṛebbi.

Lmumen n ṣṣeḥ ilaq ad iqerreb ɣer Ṛebbi am baba-s, ad s-yini ayen ilan deg wul-is, ama d lefṛaḥ ama d aɣilif-is, ad iṭaleb i Ṛebbi ad t-iɛawen si ccɣel-is n kul ass. Deg Sidna Ɛisa, ayen nesɛa d taḥqiq ad neqreb ɣer Ṛebbi mebla lxuf. Nettarra lɛaḍima i yisem n Ṛebbi ma ncekker-it ɣef lxir i yessfella-ɣ. Nezmer ad ten-cekker ɣef tazmert-is tameqqrant yis i yeɣleb cciṭan. Nezmer ad ten-cekker ɣer lɛaḍima-s. Isefk-aɣ tikwal ad nqirr s ddnub-nneɣ, ad nṭaleb lɛafwi-ines. Lameɛna nessen Ṛebbi d aḥeqqi, d aṣṣadeq, ad aɣ-iɛaffu mi ara neqreb ɣur-s. Acu ɣef ay nesɛa ttaḥqiq agi? Imi Sidna Ɛisa ixelleṣ ṭṭalaba-nneɣ n ddnub zdat Ṛebbi, s lmut i yemmut, la useḥḥagu-ines yis iɣleb Cciṭan. Yelzem-aɣ ad neqreb ɣer Ṛebbi weḥd-nneɣ. Yettwakteb, ula d Sidna Ɛisa iqerreb ɣer Ṛebbi weḥd-s, yerna yennejmaɛ ṭṭulba-s weḥd-sen iwakken ad asen-yessefhem awal n Ṛebbi. Mi ara yeẓẓuli baba-s Ṛebbi, Sidna Ɛisa, acḥal d abrid, ad ikker zik ɣef lefjer, ad iṛuḥ ɣer udrar neɣ ɣer umkan ixlan i wakken ad iheddeṛ netta d baba-s weḥd-s. Iqqar-ak, Keččini, mi ara d-ẓẓalleḍ, kcem s axxam-ik, skeṛ tawwurt-ik, ẓẓall baba-k ilan deg tuffra, dɣa baba-k yettwalin s tuffra, a k-t-yerr. Ṛebbi ibɣa ad neqreb ɣur-s tikwal jemiɛ s lmumnin,

Tqeblem tabrat ass-agi? Teɣram-tt neɣ mazal? Imkun llan kra yid-wen mazal ur tqeblem ara tabrat sɣur Rebbi, yeɛni Inǧil n Lmasiḥ. Mazal ur tessinem ara lxir yellan deg-s fell-awen. Kteb daɣ, ad awen-ceggɛeɣ taktabt-agi n Inǧil, mačči d taktabt n Ilmetul ay tqeblem ayagi, lameɛna d tin niḍen, s taqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist. Trusa-agi i ketbeɣ yiwen uqbayli icehden cehda-agi, yenna-d, Qebleɣ Inǧil, ɣriɣ-tt-id akk. Awal-nni yewwet-iyi deg wul-iw. Tura ssneɣ mebla ccek abrid n Sidna Ɛisa d abrid n lɛafu, abrid n lmaḥiba. Ɣef annect-agi, qebleɣ Sidna Ɛisa am umeslak-iw seg ddnub merra. Ferḥeɣ s uɣlab-nni ɣelbeɣ deg iman-iw, imi qebleɣ s lfeṛḥ lsas yeqwan ɣef ara bnuɣ i laxert, yeɛni Sidna Ɛisa Lmasiḥ ifkan tamgerṭ-is ad yesselek si ddnub. Cahada-agi tezmer ad tili d cahada-nwen diɣen. Mi ara tfehmem s wul, Ayen ixdem fell-aɣ Ṛebbi, ayen i aɣ-issefhem deg Wawal-is. Ṛebbi d ṣṣadeq. D netta i aɣ-isawlen ɣer lemɛaceṛa n Mmi-s, Ɛisa Lmasiḥ, Sidna Ɛisa, Ssid-nneɣ. Ulac lemɛaceṛa i t-yemcabin di ddunit-agi. Lemɛaceṛa ara idumen armi d laxert,

Ṣṣut Lḥuriya ɣef ttɛa deg yiḍ di Laljieri, ɣef lɛecra deg yiḍ di Fransa. Ma ɛejben-awen nnubat-agi, ad k-t-bdeɣ i wakken ad ken-ceggɛeɣ Inǧil, mačči d taktabt n lmetul, ayen i tesɛam umanag iɛeddan, lmeɛna Inǧil, la akked leqraya n Wawal n Rebbi, ma tebɣam. Ktbet i Boîte postale 102 38 Grenoble, France.